Il-kelma kerygma tfisser aħbar. Hija kelma ġejja bħal ħafna kliem ieħor li nużaw fl-ambjenti tagħna fil-Knisja u fit-teoloġija. Għandna kliem ġej mil-Latin imma għandna ħafna kliem ġej mill-Grieg. U l-kelma kerygma tfisser ix-xandir ta' aħbar. Issa, dil-kelma li nsibuha mbagħad fit-Testment il-Ġdid allura fl-Atti tal-Appostli pereżempju u fl-Ittri ta' San Pawl hija kelma li mbagħad tirreferi għax-xandir tal-aħbar it-tajba, għax-xandir tal-Evanġelju. U marbuta ma' dil-kelma kerigma għandna l-kelma mbagħad kerigmatiku Jiġifieri ngħidu, imma ħalli niffokaw iktar fuq il-kelma kerygma. Meta aħna nimmaġinaw ftit lil San Pawl għaddej minn post għall-ieħor flimkien ma' Barnaba, għaddejjin minn raħal għall-ieħor minn belt għall-oħra jaqbdu x-xini u jivvjaġġaw biex iwasslu l-aħbar it-tajba. Dik hija ħidma kerigmatika. Huma kellhom impenn kerigmatiku qawwi. Mela, l-aħbar li huma laqgħu huma stess, l-aħbar it-tajba, li l-Mulej waslilhom direttament jew permezz ta' bnedmin oħrajn huma tant kienu mimlijin biha, tant kienu mimlijin entużjażmu biex dil-kelma li kienet fihom marru jwasslu għal ħaddieħor. Dik hija l-kerygma. Anki jekk nieħdu l-eżempju tad-dixxipli ta' Għemmaws, ir-rakkont nafuh insibuh fl-Evanġelju skont San Luqa dawn kienu qegħdin jivvjaġġaw minn Ġerusalemm għal Għemmaws. Kienu imdejqa, qalbhom maqtugħa u jiltaqa' magħhom, jiġi jimxi magħhom Ġesù rxoxt li ma jagħrfuhx. Nafu kif imbagħad hu beda jispjegalhom ifissrilhom l-Iskrittura. Jaslu fejn kellhom jaslu Emmaus u jiskopru waqt li Ġesu jaqsam il-ħobż, jiskopru li kien il-Mulej xoxt. Dak il-ħin stess huma ħallew kollox, minkejja li kien sar tard, kien dalam, kien forsi perikoluż tivvjaġġa, huma marru lura Ġerusalemm biex jiltaqgħu mal-appostli u jaqsmu magħhom din l-aħbar, din il-kerygma. Dan huwa eżempju ċar ta' x'jiġifieri inti tilqa' l-aħbar it-tajba li tittrasformak, ma tħallikx l-istess, u inti mbagħad din l-aħbar għax tant hija qawwija, tant hija sabiħa, tant tixtieq twassalha għal ħaddieħor, inti allura inti mimli b'din il-kerygma ma tistax iżżommha għalik. Għax in-nisrani minnu nnifsu, mimli bl-aħbar it-tajba, għandu jwassal l-aħbar 'il ħaddieħor. U allura din hija x-xandir tal-aħbar it-tajba. Din hija x-xandira tal-kerygma. Il-missjunarji kull fejn marru mhux iwasslu l-kerygma. Kull meta l-isqof fid-djoċesi tiegħu qed iwassal l-aħbar it-tajba, qed jipprietka, mhux qed iwassal il-kerygma? L-istess is-saċerdot u djaknu fil-parroċċi tagħna kull fejn inkunu huma u jxandru l-aħbar it-tajba. Imma anki l-lajċi, anki dawk li mhumiex ministri ordnati fil-Knisja, ukoll għandhom id-dover li jwasslu l-aħbar it-tajba. Hemm min jagħmilha b'mod regolari, Għaliex qiegħed jgħallem lit-tfal, qiegħed jgħallimhom dwar l-Iskrittur, qed jib, qed iħejjihom għas-sagramenti. Imma kull Nisrani għandu s-sejħa li l-aħbar it-tajba li sema', ipproklamata lilu waqt il-quddiesa jew f'mument ieħor, il-kelma li huwa immedita li rrifletta fil-fond fuqha fi spirtu ta' talb, hija aħbar li minnha nifisha ma tistax tibqa' magħluqa f'qalbek. Hija aħbar li trid titwassal, li trid titwassal b'entużjażmu. U din hija l-kerygma.